Dim ond ers dyfodiad amaethyddiaeth, mae pobl wedi bod yn bwyta ffrwythau fel hyn trwy gydol y flwyddyn. Ers miloedd o flynyddoedd, byddai'n rhaid i bobl gorfod mynd trwy'r gaeaf gyda phryn ffrwythau ffres, os dim o gwbl. Ac nid ffrwythau yn unig, Roedd cig ffres yn anodd iawn i'w gael yn ystod y gaeaf, a dyna pam mae gennym gymaint o ddanteithion wedi'u seilio ar gig hallt a gig wedi'u prosesu gyda mwg. Achos oedd y prosesau hyn yn ffordd o gadw popeth yn ffres ond hefyd i ychwanegu blas. Ond am ffrwythau, wel, pwy sydd eisiau bwyta mefus hallt? Dim fi. Yn ystod y deunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, aeth siwgr pur o rywbeth moethus hynod o ddrud i rywbeth hawdd ei gael. Ac roedd yn gyfle i bobl i wneud jamiau a chyffaithiau am y gaeaf. Ond tybed pa fath o jamiau oedd pobl yn eu gwneud yn y cyfnod hwnnw? Wel, rwy'n gwybod yn iawn ble allwn ni fynd i ffeindio allan. Mae ein harchifau yn gyforiog o ryseitiau o bob cwr o Cymru.
Wel, dyma ni, um, ambell enghraifft o llyfrau ryseitiau o'r archif. O, oh, felly ydy pob un o'r rhain yn unigryw o di i di, o gartref i gartref? Ydyn, byddai rhain yn hollol unigryw. Um, dyddiau yma, dyn ni wedi arfer mynd a prynu llyfrau coginio, llyfrau ryseitiau bant y silff. Ond yn y cyfnod yma, byddai unigolion yn ysgrifennu rhein i hunain, ac yn llenwi nhw gyda ryseitiau byddai wedi dod lawr trwy'r teulu o'u cyndeidiau, yn neud nhw'n unigryw llwyr i'r teulu neu'r unigolyn yna. Felly, mae'r sillafu, oedd e ddim wedi safoni pryd hynny, a felly mae'r Mae'r sefyllfa i gyd yn wahanol iawn. Doedd 'na ddim geiriaduron yn y cyfnod yma, a bydde llawer o pobl ddim yn gallu ysgrifennu ta beth. Felly, pan o'n nhw yn ysgrifennu geirie, bydden nhw'n rhoi lawr beth o'n nhw'n meddwl oedd sillafu'r gair, a yym yn aml iawn, fel o'n nhw'n dweud y gair. Hefyd, mae 'na terme wahanol yn gael eu defnyddio am prosese coginio, a ma' llawysgrifen ei hun yn eitha' anodd i i ddeall. Ond mae rhaid bod e wedi bod yn cyffroes iawn i plant pryd hynny, achos mae lot o ryseitiau gyda siwgr fan hyn, mae jamiau a chyffeithiau ar gael. O, yn sicr, yn sicr. Oedd hwnna'n rhywbeth eitha' newydd erbyn y cyfnod yma. Cyn hyn, oedd hi'n anodd iawn cael gafael ar siwgr, ond erbyn y cyfnod yma, oedd Prydain wedi dechrau mewnforio siwgr o'r Caribî, ac oedd e'n haws i pobl cyffredin cael gafael arno fe i wneud jam a marmalêd, a dwi'n siŵr y byddai'r plant wrth eu bodd e.
Mae'r llyfrau mae i gyd mor hen, ond mae'r ma, ma cyflwr mor dda. Ie, yeah, wel mae hynny um, oherwydd dyn ni'n cadw nhw fan hyn yr, yn yr archifau, yn ein ystafelloedd sicr ni. Um, dyn ni'n rheoli'r tymheredd, dyn ni'n cadw nhw mewn pecynnau ddiasid a mm. yn y tywyllwch hefyd. Felly mae hynny'n sicrhau bod nhw yn goroesi i'r dyfodol. Oh, nhw'n edrych yn gred, mae mor ddiddorol. Felly dyna ni. Mae ein harchifau ar draws Gymru gyfan yn llawn ryseitiau ers cannoedd o flynyddoedd. Os ydych chi'n chwilio am syniad am fwyd, archwiliwch eich archif a chael blas am hanes bwyd Cymru.